کیا حال احوال ہے ٹھیک ہو خوش ہو خرم ہو امید کرنا تساں ٹھیک ہو سو خوش ہو خرم ہو سو ہسدے رسدے ہوئے ہو سو پروگرام تھل ثقافتی جھوک دے نال حاضر خدمت رمضان شریف دا مہینہ ہے تا لوگ اپنی عبادات دے وچ مشغول ہیں تے اس بھی یعنی اپنی نمازاں مکمل کرتے تساں دوستاں دے نال ایویں گال مہاڑ کرن سانگے آں انہیں گھراں دا رسا بنے تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ساڈے نال اٹیچ رہ سگن۔ پروگرام تال ثقافتی جھوک دا کریندے ہیں باقاعدہ ابتدا سئیں تاں استاد و شعراء سئیں جمشید ناز شاہ سئیں ہونا دے پروگرام کلام دے نال میں اپنے پروگرام دا کریندہ پیاں باقاعدہ آغاز۔ چودھار میڈے ظلم دی بھا ہے بیہ کیا ہے۔ چودھار میڈے ظلم دی بھا ہے بیا کیا ہے ارمان دے لاشیں دی سوا ہے بیا کیا ہے تے کیا ڈیکھدا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی کیا ڈیکھدا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی مخلوق دے روون دا الا ہے بیا کیا ہے تے تیں سمجھے ساڈے گھر کوئی تارا پیا لاندے۔ تیں سمجھے ساڈے گھر کوئی تارا پیا لاندھے۔ ہنجھوں دے چراغیں دا اوشا ہے بیا کیا ہے۔ تے کیوں ڈر گئے میڈی ہنج دے دبکار کوں سن کے۔ ہائے ہائے۔ زویب سیواگ صاحب کیوں ڈر گئے میڈی ہنج دے دبکار کوں سن کے۔ ساون جو ہے دریا کوں وڈھا ہے بیا کیا ہے۔ تے اگوں آدھے سئیں کہ پیو بڈھڑا جوان پتریں کنیں خوف زدہ ہے اے قرب قیامت دی ہوا ہے بیا کیا ہے تے پیو بڈھڑا جوان پتریں کنیں خوف زدہ ہے اے قرب قیامت دی ہوا ہے بیا کیا ہے تے اگوں جناح شاہ صاحب ہونی آدھن کہ کل رات میں عرش دے سائے تے کھڑا ہم ناشاد میکوں ماں دی دعا ہے بیا کیا ہے۔ دوستو تساں ساڈے ایں پروگرام میں شامل تھیوݨ سانگے کومنٹس دے وچ ساکوں میسج کر سگدے وے اساں تہاڈا ناں چا تے تہاڈے علاقے دے ناں دے نال لوگاں کوں ڈسیسوں کہ ساکوں کون دوست کتھوں ڈیدا پیے۔ تساں اپنیاں فرمائشاں وی ساکوں بھیج سگدے وے۔ تہاکوں کوئی ڈوڑھک پسند ہے، کوئی ٹپا پسند ہے، کوئی غزل پسند ہے۔ اگر ساکوں آندی ہوسی تاں اساں بھراواں دی خدمت اچ ضرور پیش کریسوں۔ اگر ساکوں نہ آندی ہوسی تاں اساں اگلے پروگرام دے وچ تہاڈی او فرمائش ضرور پوری کریسوں۔ تاں اپنڑی جھاہ دے نال لازمی لکھائے کہ تساں کون، کتھوں تے کیڑھے علاقے دے وچوں ساڈے پروگرام کوں سنڑدے پئے ہو۔ تاں ہک نکی جیہڑی گالھ کراں چا، گالھ بڑی کم دی ہے۔ ہک بادشاہ سلامت ہئی، او اپݨی ٻالاں دے نال ستا پیا ہئی محل دی چھت تے۔ بڑی پر سکون رات ہئی ہوندی، اچانک ای کھیتاں دے وچوں گدڑاں نے بڑیاں اچیاں اچیاں شور پاوݨا شروع کر ݙتا۔ یعنی انہاں دیاں جیڑھیاں آوازاں ہین بڑیاں دور تک ونجنیاں شروع تھی گیاں۔ بادشاہ نے سویرے اٹھا تے اوں کچہری لائی تے اوں اپنے وزیر مشیراں کوں سارا کیتا کٹھا۔ اوں آکھیا یار میکوں ایہ ڈساؤ ملک نزاکت علی واگرا کہ اے رات کوں گدڑاں کوں کیا پریشانی ہئی؟ انہاں آکھیا سئیں بادشاہ سلامت رات دا ویلہ اے کل ݙینہہ تھیسی اساں راتی انہاں نال میٹنگ کریسوں تہاکوں ݙسیسوں کہ گدڑاں دی کیا پریشانی اے ممتاز چینا بھرا وعلیکم سلام ݙوجھی رات انہاں بادشاہ سلامت کوں آکھا بادشاہ سلامت گدڑ آدھے اساں بکھے ہیں سارے کنے خوراک کوئنی جیندی وجہ توں اساں بکھ توں اے شور و غل کریندے ہیں تے مدد واسطے پکریندے ہیں تو۔ بادشاہ ہئی بادشاہ نے وزیراں کوں حکم ڈتا کہ جتنا وی شاہی خزانے دے وچ مال ہے وہ پکاؤ تے گدڑاں کو ڈیو تاکہ وہ بھی ساری رعایا ہیں انہاں کو پریشانی نہ تھے وے گال بڑی پتے دی ہے بڑی کم دی ہے ان دا جے ویلے رزلٹ کڈے سمے تو تو کو ضرور سمجھ آوے سی کہ میرے آکھن دا این گال گھتن دا این گال کرن دا مقصد کیا ہے اچھا سئیں او سئیں گدڑاں ٹکر کھاوݨا ہا کیا کھاوݨا ہا جیڑھے وزیر و مشیر ہین انہاں نے اجاز سیواگ برا وعلیکم السلام انہاں نے اپنے دوست رشتہ داراں دے گھر وافر کھانے بھجوا لیتے ایویں کھانے ونڈیندے رہ گئے تے گدڑاں کن کئیں بھیجنی ہی کاشی وت بادشاہ سلامت اپݨی ایویں پر سکون مٹھی نیندر سمن لگا جوں ہی بادشاہ کوں نیندر آون لگی تے وت گدڑاں نے شور و غل کیتا تے وڈا شور شرابہ کیتا بادشاہ وت وزیراں مشیراں کوں کٹھا کیتا اوں آکھیا بھئی یار کل رات تاں تساں آدھے پئے ہوئے بھئی گدڑ روٹی منگدن بکھن تاں پٹیندن ہن تے میں انہاں کن وافر کھانا بھجوا ڈتے تے اے موسی علی دے لوگ میں نکی جیڑی گال کر گنا برا میں سارا دی گال کرینا اج تے میں یک کے گدڑا کو کھانا بھیج لیتا ہے اج گدڑ کیوں روندے کیوں پٹے دے اچھا انہاں کے باش سلامت سوینے پتہ کرانے اے گئے انہاں میٹنگ کیتی آپس اچ میٹنگ کرنڑ دے بعد اے ول آئے پچھتے انہاں آ کے بھرا بادشاہ سلامت کو آکھا ناصر حسین مگسی صاحب ماشاء اللہ سئیں میرے پیارے شہزادے باقر حسین خان مگسی منیر حسین خان مگسی بال بلوڑے گڑ دے پکوڑے آپ کا پروگرام سن رہے ہیں بسم اللہ سئیں جیون پہ شالا میرے میٹھے میٹھے بھتریجے اصغر عباس سواگ لاہور توں سرے پروگرام اچ لنگ گئے، اساں دل دیاں تہہ گہرائیاں نال انہاں کوں خوش آمدید آہدے ہیں، فوجی نصر اللہ بلوچ ساکوں یوٹیوب دے اتے ریہدا پئے، چک نمبر ہک سو انتالیہہ ٹی ڈی اے لئی آتو سئیں۔ اچھا سئیں۔ ہنڑ سئیں جیڑھے دے وزیر کٹھے تھی کے آئے انہاں آکھا بادشاہ سلامت، گدڑ آہدن ساکوں پالا لگدا ہے، ایہ پالیں توں چیکدن چھوڑے، گدڑاں تاں اگے نال زیادہ شور و غل کیتا، اے ودھ پریشان تھی گئے۔ اے بھجے۔ بادشاہ نے حکم صادر فرمایا کہ بی پہلی رات تک گدڑ۔ پٹدے رہ گئن، روندے رہ گئن کہ بھکھے ہین۔ میں خزان اوں کوں ڈھیسارا کھانا ڈتے۔ ڈوجھی رات گدڑ پالے توں چیکدے ہین تاں میں انہاں واسطے بستراں دا انتظام کر ڈتے۔ اج گدڑاں کوں کیا تکلیف اے ساجد بلوچ تحصیل احمد پور سیال ڈسٹک جھنگ سے سلام قبول سئیں بسم اللہ وعلیکم السلام محمد رفیق لاکھ کیا حال ہے سر چوک منڈا توں سئیں بسم اللہ خوش آمدید سئیں راجستان اچوں ساڈا ہک ہندکو اعلی وراثت پروگرام اچ لنگھ ہے اساں اوکوں وی دل دیاں عطا کریں نال خوش آمدید آدھے ہیں حق نواز وعلیکم السلام جیوو پئے وسو پئے شالا بادشاہ آکھے بی پہلی رات گدڑ چیکین تاں تساں آکھے بھکین میں کھانا بھجوائے۔ ڈوجھی رات گدڑ وت رنین چیکین پٹین تاں میں پچھے کیوں روندین تاں تساں آکھے سئیں اے روندین انہاں کوں پالا لگدے تاں بادشاہ سلامت آکھے بی اج گدڑاں کوں کیا تکلیف اے۔ اے ڳئے اے ونڄ کرانگیں اے پہنچے جنگل اچ اینویں پھر ٹر کے ول آئے سانول بلوچ عرفان سامٹیا بھرا انہاں آ کے بادشاہ سلامت کوں آکھا کہ بادشاہ سلامت گدڑ ایݙے ممنون و مشکور تھئے پن تہاݙے گدڑ روندے نی پئے بیسیکلی گدڑ تہاݙا شکریہ ادا کریندے پئن۔ او آہدن کہ اساں جے تک جیسوں اساں ہݨ انہاں دا کریسوں شکریہ ادا ملک غفور چینا سانول بلوچ بادشاہ سلامت گدڑ پئے آہدن اساں ایݙے ممنون و مشکور تھی ڳئے ہیں بادشاہ دے اساں جے تک جیسوں نہ اساں بادشاہ دا شکریہ ادا کریسوں۔ اے اساں یعنی شکریہ دے طور دے اتے نہ اے شور و غل کریندے پئے ہیں۔ ببلو خان شہزاد علی واہ واہ تے واہ واہ ماشاء اللہ اگر کوئی دوست پہنچ گئے تاں اوندی عظمت کوں سلام ہے اگر کوئی نئیں پہنچا یاسین ملک صاحب وعلیکم السلام ساوݨ بلوچ بسم اللہ شاہ زیب علی وسدے رہو بھرا تاں میں انہاں کوں پکڑ کے پہنچاواں۔ اے بادشاہ کہیں غیر ملک دا بادشاہ نئیں اے بادشاہ ساڈے ملک پاکستان دا بادشاہ ہے میں کہیں بادشاہ دا ناں نہ چدا جیڑھے ویلے مخلوق کریندی ہے نہ شور و غل رڑھدی پیٹیندی ہے اے وزیر ء مشیراں کوں سڈیندن وی آؤ اورے آؤ کے مسئلہ ہے عوام دا عوام روندی کیوں پئی اے عوام دے پیٹاگ کیوں ہن اے آہدن کے سئیں بادشاہ سلامت ء عوام شو دی بکھی اے او آہدے کے لنگر خانے چلا ڈیو ء راشن تقسیم کر ڈیو۔ جیڑھی شئے ہے انہاں کوں ڈیو، انہاں دی بکھا کوئی نہ سمے۔ بادشاہ سلامت جیڑھے اوندے وزیر و مشیر ہوندن او خزانے چیندن چا آسے واڈو بھرا چا کے کوئی اپنے لئے لگداں کوں کوئی اپنے رشتہ داراں کوں ایویں وانڈے ولچ کے تے چپ کر کرانگے گھر ول ویندن۔ وت ڈوجھے ڈھیاڑے وت رواٹ پٹاک آندہ ہے عوام دا وت عوام اچا اچا روندی ہے وت بادشاہ سلامت پچھدا ہے کہ بھئی میڈے ملک پاکستان دی عوام وت کیوں روندی پئی ہے اگے تاں بکھ توں روندے ہن تاں اساں سارا کجھ ڈتا ہے انہاں کوں انہاں کوں ٹکر ڈتا سے راشن ڈتا سے اٹا ڈتا سے سکیم آلا حال ہی کیہا رواٹ ہے۔ انہاں آکھیا بادشاہ سلامت اے شدے پالے توں پریشان ہن انہاں دا کوئی بستراں دا بندوبست کرو۔ یقین کرو کہ بادشاہ سلامت حکم صادر فرمیسن کہ پاکستان دے وچ کوئی بندہ پالے توں نہ ٹھرے۔ انہاں کوں جناب مختلف او سوہݨے سوہݨے بسترے بھرا بھرا تے اپݨیاں بھیݨیں دو بھیجیسن اپݨے بھݨیجاں دو بھیجیسن جیڑھے ویلے سارے راضی تھی ویسن نا او

ایں کافی کوں بݨا کر کے آکھیا کݙہیں تہاکوں فرصت ملے تاں پٹھاݨہ خان دی آواز دے وچ ایکوں ضرور سئیں میݙا رانجھݨ ہݨ کوئی ہور ایندے وچ ساری ایہ غزل ہے کہ جئیں دل وچ پیار دی رمز نہیں اوں دل کوں ویران سمجھ ٻہوں زبردست قسم دی غزل ہے امیر علی خان سیواگ واہ واہ تے واہ واہ راشد بلال گھلو دی طرف سے سلام تھی ڳیا سئیں وعلیکم سلام محمد لطیف واہ عباس بھائی واہ عباس بھائی واہ جیوو پئے وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوئے ترائیکی ماء بولی دی خدمت کرن سانگے اساں ایں پروگرام کوں کیتے شروع تاں تساں اپنیاں فرمیشاں ساکوں کر سگدے وے بجھارتاں ہیسیں ڈھو پہلی بجھارت ہے امیر علی سیواگ کہ رات دی گبھن ڈینہہ دی پچھڑ اج دی سئیں ساڈی پہلی بجھارت اے سئیں کہ رات دی گبھنڑ ڈینہہ دی پچھیڑ اے کیڑی شے اے سردار سیف خان سعودی عربیہ توں ساڈے پروگرام اچ لنگ گئن اساں انہاں کوں وی دل دیاں عطا گہرائیاں دے نال خوش آمدید آکھدے ہیں پہلی بجھارت اے سئیں کہ رات دی گبھنڑ ڈینہہ دی پچھیڑ ڈوجھی بجھارت اے سئیں ول ویڑھی ویڑھا کونی جنج لنگھی ہے پیرا کونی۔ اے سی سائز دی ڈوجھی بجارت بجارتاں ولا سمت کر دینوں سی کہ رات دی گبنہ ڈینہہ دی پچھڑ اے کیڑی شے سی۔ ڈوجھی بجارت اے سئی کہ ول ویڑھی ویڑھا کونی جنج لنگھی ہے پیرا کونی۔ او آپنڑا حال نہ ڈیندا ہا سردار سیف خان شیراز بھٹہ صاحب او آپنڑا حال نہ ڈیندا ہا او میڈے حال تے کھلدا ہا او کھل کھل کے ول ٻݙ ویندا ہا ول ہوش سنبھال تے کھلدا ہا تے میݙے موئے ہوئے مال کوں ݙیکھ کرائیں میݙے موئے ہوئے مال تے کھلدا ہا میکوں اشتر اڄ تئیں سمجھ نئیں آئی او کیڑھی ڳالھ تے کھلدا ہا او کیڑھی ڳالھ تے کھلدا ہا جیویں کیتی ہاوی ابتدا کھلدے کھلدیں تے آ ہݨ کروں انتہا کھلدے کھلدیں تے میں آکھئے میں رسداں منا کھلدے کھلدیں او کھل کھل کے بڈھ گے ولا کھلدے کھلدیں او کھل کھل کے بڈھ گے ولا کھلدے کھلدیں مارکا پروگرام دی آندی پئی اے چس تے ہک دفعہ سارے سنگتی ایویں واہ واہ تے ہائے ہائے تے کوئی ایویں ساکوں لائک دا بٹن دباؤ چا تاکہ ساکوں پتہ لگے کہ تساں پروگرام وچ بیٹھے ہو تاکوں پروگرام چس دیندا پے تاں پروگرام کریندا پے مزہ تاں تساں ساکوں ضرور داد ریسو سی۔ اچھا اپݨی تساں فرمائشاں وی کر سڳدے ویسے تساں اپݨے ناں دے نال اپݨے علاقے دا ناں لازمی رکھا ہیسے محمد لطیف صاحب دی فرمائش آ گیسی رات رتوکی صدمے وچ اے ایکوں ݙینہہ تے لݙی ہاواں جمشید ناصر سئیں انہاں دا کلام ہیسی ڈیرہ اسمعیل خان آلاں دا کہ رات رتوکی صدمے وچ اے ایکوں ݙینہہ تے لݙی ہاواں سچ توں میکوں ملݨ آئیں

تے دید اے جھی بھوا ساکوں رولی ونجے اگو آدھے سئیں اگو آدھے انتے انتے ونجے جن تے دولی ونجے انتے اکئی نہ ونج جن تے مولی ونجے واہ واہ واہ واہ ناصر حسین مگسی ساکوں ڈھیر ساری داد دیتی پے سئیں محمد لطیف سئیں تواری اساں فرمائش کر ڈتی ہے پوری عامر چند صاحب آدھا پے واہ واہ تے واہ واہ جیوو میڈا سوہنڑا میٹھا بھرا وسو پئے تے شالا کجھ نہ تھیوے شالا تتی واہ نہ لگے اگو آدھے سیں سبے شکوے جھیڑے سبے شکوے سبے جھیڑے بھلا سکدیں تا آسا ڈو کتھاں گزرے تیڈا جوبن ڈسا سکدیں تا آسا ڈو ساڈی غربت ساڈے ہتھیں دے کجھ لیکیں دے اندروں ہے ساݙی غربت ساݙی ہتھاں دے لیکیں دے تھرو ہے۔ ساݙی ہتھیں دے لیکیں کوں مٹا سڳدئیں تاں آ ساݙو۔ اساں چپڑی، اساں دولی، اساں وجے دے شوقی ہیں۔ اساں دولی، اساں چپڑی، اساں واجے دے شوقی ہیں۔ ساݙے ݙکھیں کوں۔ وجہ تائیں وجا سگدیں تاں آسا ڈو تیڈیاں زلفاں تیڈیاں ونگاں تیڈے چہرے دا تل چمسوں جے چن چوڈی دا اج ساکوں چما سگدیں تاں آسا ڈو اساں ڈکھی دے وچ ڈٹھم چازم اجڑ ویسوں جے ڈکھ ساتی حیاتی دے مکا سگدیں تاں آسا ڈو سردار شاکر شجاع وارث صاحب کا کلام سنا دیں سئیں بسم اللہ سئیں ماراں آپ کوہاڑی پیراں تے۔

پاچند دی چٹی چاندنی وچ یا رات دے سخت اندھیر وچ پا پا کئیں دشمن دی فوت کیتے یا جھمر دے کئیں پھیر وچ پا راہ رلدے شاکر کنگن ہسے بھانویں ہتھ وچ پا بھانویں پیر وچ پا چاساں دی پئی اے تاں ہک دفعہ ایں پروگرام کوں اپݨی والد اتے کر ݙیسو شیئر۔ اڄ کہیں سنگتی نے وی بجھارتاں بھنݨ دی کوشش نی کیتی۔ ممتاز کچا بھرا واہ واہ تے واہ واہ وسو پئے شالا جیوو پئے شالا سردار سیف خان ٻہوں مہربانی جݙاں اکھ دے گھر وچ آوے او ایں نکی اکھ اکھ بھالݨی نئیں بھانویں چم چم پلکاں پیار کرے اٹکاوے لکھ اکھ بھالݨی نئیں او آکھے بھال بھلیندا میں کرے منتاں لکھ اکھ بھالݨیں نئیں متاں اتر ہجر توں خیر آوے ایہا رکھوں رکھ اکھ بھالݨیں نئیں مرکا چس آندی پئی اے اگر پروگرام دی چس آندی پئی اے تاں پروگرام کوں اپݨی والد اتے کر ݙیو شیئر تاکہ زیادہ توں زیادہ ٻال ٻلوڑے گڑدے روڑے ساریں پروگرام کوں کر سڳن اجائی۔ تئیں ڈھول روائے میں رو پئیاں ہک رات تے بھانویں پار رونی میں آپ رونی رخسار رونے میڈی ہنچ ڈسکی میڈے نال رونی تے میں اولے گھن گھن روندی رہی میں منہ تے سٹ سٹ وال رونی پچھ حال نہ شاکر چنری دا جیڑھی بن مئے دی بھئی وال رنگیں شجاع آبادی سئیں کمال دے شاعرن سئیں اللہ بھاویں چر تئیں جیون اللہ پاک انہاں کوں صحت کاملہ واجلہ عطا فرماوے صدقہ ماہ رمضان شریف دا سئیں تاں مارکا ماہ رمضان شریف دے حوالے نال ہک نکی جیڑی گال کریساں او گال یہ ہے خیر دی گال ہے یعنی کوئی بھی تساں کم کرو ڈاکٹر فیصل عطاری صاحب کیا حال ہیں سر میں بلکل ٹھیک ہاں سر تساں ٹھیک ہیوے سردار سیف خان آمین ثم آمین وسو پے جیوو پے شالا مقصد آکھن دے اے کہ اے اللہ دا نیک مہینہ ہے اے ساڈے کول ہک سال بعد آندے ہک سال دا مہمان آندے اینکوں کجھ یاداں چھوڑ کے ونجنیاں چاہیدیاں۔ مقصد آکھن دا اے کہ میڈے وچ ہزار عیب ہن، میں گناہ گار انسان ہاں، او وحدہ لا شریک ذات اے، میں اگر ہک گناہ چھوڑنڑ والا پکا پکا۔ میں اللہ سائیں کنیں توبہ کراں کہ اللہ پاکا میں ولا ساری زندگی کوڑ نہ مریساں تے ایں ماہ رمضان دا صدقہ میڈے گناہ پچھلے معاف کر ڈے پچھلے کوڑ آلے گناہ یکے معاف اگاں کوڑ اساں مارنا کونی ہک کام اساں برا چھوڑ ڈیتا ہے اللہ پاک ساکو ول زندگی ڈیسی اللہ سا اگلا وت نواں سال دا خیر دا ماہ رمضان آسی وت اساں ہک گناہ ویا چھوڑ ڈیسوں ایویں کریندے کریندے سائیں فیصل اتاری صاحب آدھے سائیں سارے کل مظفر گڑھ تشریف گھنو سائیں میں انشاءاللہ سائیں جلن مظفر گڑھ آساں میں مرشد ضرور تو رابطہ کرے ساں ضرور مل سوں میں کو دلی خوشی تھی دیئے ڈاکٹر عمران حیدر اللہ شاری سارے انتاری میٹھا برائے سارے پروگرام کو ریگولر دے دے تاں اے چھاتی دے سپیشلسٹ ہیں سائیں پہلے وی ساڈے لوک جیڑھے ہوندے ہن اگر او بیمار تھی وینا انہاں کوں دمہ تھی ویا، سی او پی ڈی تھی ویا، ٹی بی تھی ویا تو او ملتان توراں انہاں دا علاج کوئی نہیں ہوندا۔ ہن تہاکوں تہاڈے بوہے دے اتے یعنی ڈاکٹر موجود ہے ڈاکٹر عمران لاشاری کروڑ دے وچ ساؤتھ پنجاب اسپتال دے وچ تساں اوندے کولوں فیض یاب تھی سگدے وے۔ سید عمران عباس نجفی صاحب اساڈے پروگرام وچ۔ لنگن علی پور توں اساں انہاں دے دلو بجانوں ممنون و مشکور ہیں سئیں اے حنین طیب صاحب آدھا پیسی لیٹ دی معذرت سئیں سائیں تساں لنگ ہیوے ساڈا من ودھائے وے جیوو پئے وسو پئے سالا اللہ تعالی فرماتے ہیں رمضان مبارک میرا مہینہ ہے مانگو مجھ سے بالکل صحیح ہے سئیں میڈا آکھن دا مقصد ایہو ہے کہ اساں ہک برائی تو توبہ کر گھنوں ایں ماہ رمضان شریف دے وچ اللہ پاک ساکوں ویا میہر ماہ رمضان ڈیسی اساں ہک گناہ ویا چھوڑ ڈیسوں ایویں کوئی ڈاہ باراں سال اگر اساں بہہ جی گئے اساں ڈاہ باراں قسم دے گناہ چھوڑ ڈیسوں اساں اون تے توبہ تائب تھی ویسوں تے اساں اللہ دے فضل و کرم نال اساں کو جنت وچ ونجن تو کوئی روک ہی نہیں سکدا تے اے ہئی برائی چھڑانے گا

ایہ ہک نیکی دا اساں ایہ تہیہ کر گھندے ہیں۔ اللہ سال اگلے سال وت سکوں آخر دے ماہ رمضان اچ زندگی ݙیسی۔ وت اساں ہک ٻئی نیک چنگے کم دی ابتدا کریسوں کہ اساں نماز چھڑیسوں ہی نہ۔ ݙیکھو اوں ݙو خوبیاں ساݙے اچ تھی ڳئین۔ اساں مہمان نواز وی تھی ڳئین ماہ رمضان دا صدقہ۔ اساں یعنی نمازی وی تھی گئے ہیں ماہ رمضان دا صدقہ اللہ واسا کو ہک سال دی زندگی ڈیسی اگلے خیر دے ماہ رمضان اچ اساں وت تہیا کریسوں کہ اساں ہن زکوۃ ہی ڈیسوں ایویں یعنی ہک برائی چھوڑوں ہک اچھائی اپناؤں وت تہچس ایں ماہ رمضان دی انہاں روزے رکھݨ دی مقصد میں مولویاں آلے پاسے نہ لڳ ونڄاں۔ دوست میݙے پروگرام کوں انجوائے کریندن کہ ایہ ثقافتی پروگرام ہے۔ ایہ مذہبی پروگرام نئیں۔ میݙا آکھݨ دا مقصد ہے کہ اساں رل مل کے آپݨے وچ آپݨے معاشرے دے وچ تبدیلی گھن کے آؤں۔ تاں تیݙے کھلدے پھل شالا پھل پوون۔ نہ نیر ساݙے ریگان تھیون تیݙی شوق دے جذبے سبز تھیون کئی جذبے جلد جوان تھیون شل باغ اچ بلبل ول آون کالے کان نہ قابضان تھیون اساں اشتر پہلے ٻہوں رل ڳیوں ساݙے ٻئے نہ ٻہوں نقصان تھیون اشتر سئیں انہاں دا ہک ݙوہڑا ہئی جیڑھا کہ اساں تساں دوستاں دی نظر کیتا ہے۔ ہک ٻیا لوڑا جیڑھا میکوں دلوں بھاندا ہے کہ تیڈے ناں تے بارش عاشق ہے ساڈے وطن تے آ مت مینہ تھیوے تیڈے ناں تے بارش عاشق ہے ساڈے وطن تے آ مت مینہ تھیوے تیڈی چپ توں کال کوریہ مارے لب چول الا مت مینہ تھیوے سارے آکھو نا الا ہائے ہائے چس آویسی پروگرام کوئی انجوائے نہیں پے کریندے میں ولاس کوں وینداں سئیں تیڈے ناں تے بارش عاشق ہے ساڈے وطن تے آ متھا مینہ تھی وے تیڈی چپ تو کال کریہ مارے لب چول الا متھا مینہ تھی وے ہاں مٹھے تانگ دترے کولوں لب چول الا متھا مینہ تھی وے اگو آدھے اساں راکب منگ منگ تھک پئے ہیں منگ آپ دعا متھا مینہ تھی وے تے میں بھولا بھولا نہ ہمی۔ میں بھولا بھولا نہ ہمی۔ میکوں بھولا بھولا تیں کیتے۔ میں ککھ توں ہولا نہ ہمی۔ میکوں ککھ توں ہولا تیں کیتے۔ اے ٹھیک اے سیت مخالف اے۔ بیا سارا رولا تیں کیتے۔ لائی شمسو ٻاہیں غیراں ہئی۔ ہاں ساڑ کے کولا تیں کیتے۔ چس آئیے تاں ہک دفعہ سارے آکھو چا واہ واہ تے واہ واہ مارکا آ بجھر تاں ڈو گتیاں آمی کہ رات دی گبھن ڈینہہ دی پچھڑ اے کیڑی شے ہے سئیں پہلی بجھارت ای ساڈی اے تے ڈوجھی بجھارت ای ساڈی اے سئیں کہ ول ویڑھی ویڑھا کونی جنج لنگھی اے پیرا کونی سئیں اے سی ساڈی اج دی ڈوجھی وزارت جیڑھی کہ حالے تک کہیں سنگتی بننڑ دی کوشش نئیں کیتی، کہیں بندے نے کوئی ثقافتی سوال نئیں کیتا، کہیں بندے نے ذوالقرنین سکندر بھرا پٹی بلندہ توں پروگرام اچ لنگھ آئے وے، ساڈا مان ودھایا وے، اساں تہاکوں دل دیاں تہہ گھریں نال خوش آمدید آدھیں، تساں فرمائشاں کریسو تاں پروگرام اگتے ٹرسی۔ جنازے نال خلقت ڈیکھ کے سوچم۔ مرݨ توں بعد کتنا پیارا پیار ملدے واہ واہ تے واہ واہ حنین صاحب تہاݙی مہربانی اے سئیں کمال نواز سئیں واہ واہ تے واہ واہ کامل نواز سئیں منیر حسین صاحب آہدا پئے سئیں ملانا صاحب شاہی ڈگر توں ساݙے پروگرام اچ لنگا اے ساݙے بچپن دا دوست اے چلو اوں تاں نئیں ملیا ایں بہانے چلو اساں ہک ݙوجھے کوں ݙیکھ تاں گھندے ہیسیں جیوو پئے وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوے شالا تتی واہ نہ لگے تاں سیک جائیں وقت ائے جیکوں مل پئیے چھتری دی چھاں گئے پیا تے نہ پنہاویں کیہاں کہیں دا شکوہ کراں او پرا گئے پیا آپنڑا گئے پیا تے سرد آہ نال عرش معلی تنڑی میݙی منت تے وی تیݙا ناں ڳئے پیا کامل نواز صاحب محمد سلمان جاوید انتہائی میٹھا بھرا ہے ساݙا اڄ ساکوں بعد مدت دے سلمان جاوید نال ڳلکڑی نصیب تھئی ہے سئیں ہک گلخانی تے کٹھے تھئے ہیں لئیے دل خوش تھئے پراݨی سنگت ݙیکھ کے اے سلمان جاوید صاحب اساں تہاکوں دل دیاں تہاگہرائیاں نال پروگرام اچ خوش آمدید آدھدے ہیں اظہر عباس کلواڑ صاحب پروگرام اچ لنگھ ائے اساں تہاکوں وی دل دیاں تاگرائیاں نال خوش آمدید آدھدیں۔ سلمان جاوید صاحب دی نظر پیا کرینداں چار لائناں سئیں۔ کہ تیکوں رسݨ دا شوق اے سوچ کے رک اظہر عباس کلواڑ توجہ طلب ݙوڑائے سئیں۔ غمخوار سئیں دا کلام اے سئیں۔ تیکوں رسݨ دا شوق اے سوچ کے رس میکوں منتاں کرݨ دا ݙاہ بھل ڳئے۔ تیکوں رسݨ دا شوق اے سوچ کے رس میکوں منتاں کرݨ دا ݙا بھل ڳئے جیویں تھل دامان دے رستے دو چھل پٹھݨ دا ونج دریا بھل ڳئے ایں ہکے سال اچ سوچ تاں سہی تیکوں کتواں قول ولا بھل ڳئے غمخار سریر دی مسجد وچ ہتھ نیتم لفظ دعا بھل گئے۔ اے منیر حسین حضرت سئیں قربانی کے بعد ملیں گے سئیں بسم اللہ سئیں جیوو پئے اے حنین طیب آدھے سئیں بیا ہاں تے مونجھ دا درب تھی گئے او وی آوے آپ لپور ونجے طارق سئیں ہونا دا بہوں پرانا جیہا کلام یاد کروائی پئن سئیں جیون پئے وسن پشسالہ ساج وسیب دے نوجوان جتھاں رہو خوش رہو سائیں اپنے پلا پسند کا کوئی کلام سنا دے سئیں۔ سئیں میں بالکل سنڑیندا پیاں سئیں او اے سئیں کہ جے پھر سگدئیں ہے عید سبھئیں جے پھر سگدئیں ہے عید سبھئیں کل فجریں تئیں میڈ پوپا پٹ ہر سینگی نکو بٹی کوں ڈیساں مینا ٹھک میڈ پوپا پٹ تے پا پپوں روز دے وید ڈکھن میں تھئیاں اک میݙو پوپا پٹ تے اڳو آدھی اے کہن بوچھݨ نال کجیچ ویندن نئیں لکدا نک میݙو پوپا پٹ چس آئیے مارکا تے ایویں سارے اپݨی والدہ تے ہک دفعہ پروگرام کوں شیئر کر چھوڑو تاکہ زیادہ توں زیادہ ٻال ٻلوڑے گڑ دے روڑے ساریں پروگرام کوں کر سڳن انجوائے۔ تاں پروگرام دا ویلا میڈا مک گئے ادھا منٹ پروگرام بچ گئے تاں میں چاہندا ہاں کہ کچھ دوست پروگرام دے وچ بعد وچ آئن تاں انہاں دی محبت کو دیدے ہویاں تاں میں ہک انتہائی محترم جا میڈا بھرا ہے او ساکوں اکثر فرمائش کریندا رہندا ہے ملک امیر حسین کچھر ساڈا انتہائی خوبصورت بھرا مٹھا بھرا چرکے اے پروگرام اچ لگدے تراویاں تے بھیٹ تھی گئی ہوسی تاں میں اے غزل ڈو بنداں دی نظر پیا کرینداں محمد سلمان جاوید دی نظر تے ملک امیر حسین کچا دی نظر کہ تیکو بخت جو ہے پرواہ کوئی نہیں مجبور جو ہیں بے راہ کوئی نہیں وی سال تونی جھر جنگلیں وچ عشرت لغاری سائیں دا کلام ہے سائیں وی سال تونی جھر جنگلیں وچ تیڈا مال چریندا رہ گیا ہے توڑے اپنے چیکدے رہ گئے ہس تیڈے بال رہیندا رہ گیا ہے ادھ رات توڑیں جیندا بڈھڑا پیو تیڈے پیر گھٹیندا رہ گیا ہے ارمان تھیندا ہے انسان ہسے اوں پیو دے پتر دی جھاہ کوئی نئیں تیکوں بخت جو ہے پرواہ کوئی نئیں مجبور جو ہیں ویاراہ کوئی نئیں اگو ادھے سر چٹا ہس ہتھ کالے ہس تیڈے گھر دے بھانڈے دھو دھو کے لین ڈیکھسو سئیں ملک امیر کچر صاحب آصف خان صاحب سردار سیف خان برا آ نصر اللہ بلوچ برا سر چٹا ہس ہتھ کالے ہس تیڈے گھر دے بھانڈے دھو دھو کے تیڈی بچت پروت تے ڈینہہ گزرس بھاویں کھل کھل کے بھاویں رو رو کے تیݙے ٻالاں کوں ٻیٹھی لیندی ہے جیڑھی اڄ وی مہندیاں لو لو کے اوندے سر دا بوچھݨ لیراں تھئے جئیں منگی کوئی تنخواہ کائنی مجبور جوہیں بیا راہ کائنی تیکوں بخت جوہے پرواہ کائنی اگو ادے تیݙے گھر دی صورت سنبھالی ہس تھی اولے گھولے گھمدی رہی تیݙے بال سمال پلنگیں تے خود بھوئیں دی گود تے سمدی رہی توڑے اپݨا ہکو پتر ہسی تیݙے ستے پتر کوں چمدی اے اوں نمک حلال دا حق کھا ڳئیں کیا تیݙے کاݨ گناہ کائنی مجبور جو ہیں ٻیا راہ کائنی مجبور جو ہیں ٻیا راہ کائنی تیکوں بخت جو ہے پرواہ کائنی آخری لائناں ݙکھائیسئیں۔ کہ جیڑھی سجھ ابھرے توں بہوں پہلے تریاݨ بہاریاں ݙیندی ہے۔ گھر کلا ٻال سنبھال کرئیں تیݙے ٻالیں کوں آ چیندی ہے۔ خود میلی کچھ گزریندی ہے۔ تیݙ پوتر کوں دھو پولیندی ہے۔ کجھ غیرت کر ایکوں پنشن ݙے۔ ایکوں کم گزران دا ساہ کوئی نئیں۔ اگو آہدے تیکوں بخت جو ہے پرواہ کوئی نئیں۔ مجبور جو ہیں ٻیا راہ کوئی نئیں۔ مجبور جو ہیں بیا راہ کوئی نی آخر دوتے پروگرام دا ویلا ادھ گھنٹہ آئی مک گئے آخر دوتے ہک محبت دا پیغام کہ محبت کرن دی شے نفرت کرن دی شے نہیں محبت ہمیشہ ڈوک ہک کیتے نفرت ہمیشاں ݙو کوں چار کیتے، چار کوں اٹھ کیتے، اٹھ کوں سولہ کیتے۔ یعنی نفرت نے معاشرے کوں تقسیم کیتے، محبت نے معاشرے کوں کٹھا کیتے۔ تاں آکھݨ دا مقصد ہے کہ محبتاں ونڈو، نفرتاں گھٹاؤ۔ محبت یک طرفہ تھی سڳدی ہے۔ اے امزوزہ کڈھ گھنائے سئیں تجربہ کر گھنائے میں آپنڑی زندگی دے پنتالی سالاں دا نچوڑ ڈسیندا بیٹھاں کہ محبت یک طرفہ تھی سگدی اے اے تھی سگدی اے کہ ملک امیر کچر کوں میں بھاندا میکوں ملک امیر نئیں بھاندا یا میکوں ملک امیر بھاندے تے ملک امیر کچر کوں میں نہ بھاندا اے یک طرفہ محبت اے

تاں فلاݨے میݙا ٻنہ بھن سٹے میݙا مال اوندے پاسے پئے ڳئے لیلا چھٹے تے او گھا وچ گیر تے گھا پیا ہئی تاں اوں گھا دے اتے پیشاب کیتے چا تاں اوں آکھے میݙا مال نئیں کھاندا اے نکیاں نکیاں ڳالھیں ہن جیڑھیاں کہ تولت پکڑ ویندی ہن ول ہک ٻئی ڳالھ کراں کہ کوئی وی چیز ہے نا اوکوں توں ایویں ٹھکیری رہو نا بھاویں کندھ ہی ہے تے ہک ݙیڑھ ڈھہہ پوسی۔

مقصد آکھݨ دا اے کہ اے چھوٹی موٹی گالھیں در گزر کرو خاص طور تے اتے بالاں دیاں گالھیں بال آپس اچ لڑ پئن نکا بال آئی اوں بئے بال کوں چک مار ݙتے او روندا ہویا گھر آئے ایڈو جوان ݙانگ چا کے لگا گئے بال ہک گھنٹے بعد کٹھے ہوسن تساں ساری زندگی ولا کٹھے نی تھیوݨا۔ میڈیاں گالھیں اے معاشرے دے وچ سدھار پیدا کرن سانگے اے میں کرینداں محبت دیاں گالھیں پیار دیاں گالھیں نفرت ختم کرو کٹھے تھی بہو چھلا کھوج کھیرو چرالیاں کھیڈو صحبتاں پکاؤ قصے گھتو مرشد اشو دیاں گالھیں کرو۔ خواجہ غلام فرید سئیں دیاں گالھیں کرو، سرائیکی وسیب دیاں گالھیں کرو، انہاں چیزاں دیاں گالھیں کرو جیہڑیاں ساڈے وسیب وچ مٹدیاں ونڄن، بجھارتاں گھتو، قصے گھتو، ایہ او گالھیں ہن جیہڑیاں پکاوݨ آلیاں انہاں دے اتے کن لازمی رکھا کرو کیونکہ نفرت تباہ کر ݙتا ہے ساڈے معاشرے کوں، خدا دی قسم ہے غلط فہمی، ایہ ہک ٻئی لائن وی آکھی ونڄاں، غلط فہمی وی ساڈے معاشرے کوں تباہ کر ݙتا ہے۔ کہ مثلا اساں ڈو سنگتی جو کٹھے کھڑے ہیں پرلا سچیندا کھڑے کہ ضرور میڈی گال کریندا کھڑو سی یقین کرو کہ غلط فہمی دے وچ بڑے سارے معاشرے دے نقصان تھے اللہ واسطے لوگوں واسطے پازیٹیو سوچو میرا اگر فون نہ چاہے نا میں ادا شاید نماز پڑھدا پیو سی یار نیک شگف رکھو لوگاں دے بارے شگن ہوے تہاڈا اچھا شگن ہوے کہ فلانا شہر نماز پڑھدا پیا ہوسی محمد شوکت برا تونسا شریف تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے آمین سائیں وسدے رسدے رہو پروگرام دا ویلا مک گئے اپنے میزبان عباس سوا کو دیو اجازت ایویں ماہ رمضان ہے ایویں تھوڑے بہت بندے چلو ڈے دے راندے نے پروگرام دا ایویں راند رسی راندی ہے انشاءاللہ عید تو بعد اساں کھل کے پروگرام کریسوں این پروگرام دا ٹائم بھی صحیح گھنٹہ کریسوں انشاءاللہ